Proprjetà Malta ta' din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nittrattaw il-problema tal-iskart iġġenerat mill-kostruzzjoni u t-twaqqigħ. L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżviluppaturi, l-MDA, ilha tisħaq fuq din il-problema, fil-fatt ħadet sehem f'ħafna diskussjonijiet mal-Gvern biex tinsab soluzzjoni mill-aktar fis. Però eżattament xi tfisser il-kelma waste u minn xiex tikkonsisti? L-ewwel ħaġa,
Il-kelma waste biex inneħħu l-vera waste, il-waste mhijiex waste, ġifieri huwa risorsa. Ġifieri aħna biex inneħħu din il-problema u hija problema, naraw li l-materjal huwa bħala risorsa. Minn hemmhekk nibdew naraw id-dawl biex insolvu l-problema, meta aħna naraw li l-materjal kollu li jiġi maqlugħ jew użat ma jiġix imsejjaħ bħala waste imma bħala riżorsa. Waste li jiġi ġġenerat mid-demolizzjoni u mill-kostruzzjoni jikkonsisti f'ammont ta' materjal bħal biċċiet tal-ġebel jew bricks li nqatgħu fuq is-sit waqt li jkun qed jinbena l-post, jikkonsisti wkoll f'ġebel konkos u ħadid li jista' jiġi żarmat jew provdut minn fuq is-sit meta jkun hemm element ta' demolizzjoni jew żarmar tal-proprjetà. u jista' jikkonsisti wkoll f'ammont żejjed ta' materjal li jkun tqiegħed fuq il-post u wieħed eventwalment irid ineħħieh minħabba raġunijiet oħra. Dan il-waste li aħna illum narawh bħala materja żejda, attwalment irid jiġi mħares minflok materja żejda bħala materja prima biex wieħed jista' jibda jindirizza dawn il-problemi li hemm fil-kostruzzjoni kif ukoll f'oqsma ieħor li għandna fil-pajjiż fejn il-mentalità ta' tuża darba jew tuża u tarmi trid titbiddel għal tuża jekk hemm bżonn iżżarma u terġa' tuża. Il-vantaġġ ta' wieħed meta iżarma u jerġa' juża huwa li nkunu nistgħu nerġgħu nużaw dal-materjal u il-life expectancy jew il-ħajja ta' dak il-materjal jerġa' jiġi eh, renovat għal binja ġdida li ma' binja mbagħad tista' tintuża fil-futur għal ħajja forsi itwal.
Dan l-iskart li qed jiġi ġenerat fejn qed imur? L-iskart li qed niġġeneraw waqt eh, demolizzjoni jew żarmar ta' bini bħalissa qed jiġi mormi ġo barrieri li ma barrieri għandhom obbligu li meta jħafru wara li jħafru jerġgħu jirrestawraw dik il-barriera. U ovvjament bħalissa qed jintuża għal dak il-għad. Iżda qed naslu fi stadju fej l-ammont ta' barrieri li hawn miftuħin għarrimi eh, huwa dejjem qed ikun limitat għax l-ammont ta' rimi huwa ħafna iktar mill-ammont ta' skavar jew estrazzjoni tal-materja prima li huwa l-kantun. Huwa importanti li wieħed jistabbilixxi qabel dal-materjal imur għal rimi ġo barriri, attwalment il-materjal ikunx inert, inert iġifiri materjal li mhuwiex kontaminat jew materjal li huwa kontaminat.
Semmejt żewġ tipi ta' skart, tista' tispjegalna d-differenza? Ħalli wieħed jifhem daqsxejn iktar, hemm blat li huwa nadif jew kantun li huwa nadif, dak is-soltu jkun inert. Art ta' pereżempju fabbrika, fabbrika tas-sapun, fabbrika taż-żebgħa, l-artijiet tagħhom il-probabbiltà huwa li dawn huma iktar kontaminati milli le. Biex wieħed jistabbilixxi dan immurx f'żona ta' rimi jew jiġix ikklassifikat bħala materjal kontaminat, hemm proċeduri sħaħ ta' analiżi tal-blat biex wieħed ikun jista' jistabbilixxi dan. Jekk aħna nkunu stabbilejna li l-materjal huwa inert, huwa importanti li jibqa' inert kemm waqt id-demolizzjoni kif ukoll waqt it-trasportazzjoni tal-materjal għal ġol-barriera. Minn hemmhekk imbagħad x'jiġri b'dan il-materjal? Dan il-materjal jintrema fil-barriera u jibqa' hemmhekk.
X'wassal għal din il-problema tal-iskart iġġenerat mill-kostruzzjoni u t-twaqqigħ? Jien naħseb waħda mill mill-problemi gravi hija il-planning. Il-planning falla, ħadd ma jista' jgħid li ma falliex, din mhix problema ta' gvern, imma problema tagħna lkoll. Meta tara binja li m'għamlitx iż-żmien tagħha, u għax kellna bżonn inkabbru, għax għandna bżonn inħabba n-nies iktar, tfisser li aħna pjanajniex tajjeb. Tippjana ma tippjanax biss fil-ġebel, imma tippjana ukoll fl-ekonomija, fil-ħsieb kemm għandek tikber, etc. Aħna ngħidu, eh, niftakar meta għanżer jiena eh, family planning. Għalfejn aħna ma għamilniex planning ukoll għal pajjiżna, pajjiż eh, ġawra, ġawra fil-Mediterran, Li llum dil-ġawra qed tispiċċa bħala ġawra. Qed ġifieri ħadd ma jista' jgħid li mhux vera. Eh, min jiġi xi ħadd li jkun ilu maġi Malta għal ħafna żmien, jgħidlek li kien hemm kambjament. Eh, kambjament teknikoloġiku vera sar, ġifieri taraħ, Imma mbagħad fejn jidħol ambjent jien naħseb ma, ma morniex tajjeb. U dan kien minħabba pjanar. U llum nippruvaw immexxu dawn il-problemi u nitfuhom f'saqajn ħaddieħor. Jien naħseb wasal il-ħin li npoġġu bil-qiegħda u noħduhom bis-serjetà. U meta nitkellmu noħduhom bis-serjetà, noħduhom bis-serjetà u ngħidu vera dak li rridu nagħmlu. U mhux noqogħdu naraw kif u x'fatt inbenġruha, imma għandna bżonn naqlgħu u nirranġaw l-affarijiet. Bħala periti, meta tiġu biex twaqqgħu binja, kif tagħżlu bejn tkissir jew żarmar? U x'inhi d-differenza bejn iż-żewġ proċeduri kif ukoll l-ispejjeż involuti? Meta aħna nkunu f'proċess biex jibda jitwaqqa' l-bini, Hemm żewġ tipi ta' proċeduri li l-perit jista' jażel Waħda minnhom hija li l-binja tista' tiżżarma. Tista' tiżżarma billi ovvjament jiddependi x'tip ta' bini għandek, jekk pereżempju għandek saqaf bil jew travetti u briks jew xriek u travi tal-ħadid jew tal-injam, iż-żarmar huwa pjuttost faċli. Għalfejn jinqala' l-kuntrabejt, jitkisser il-kuntrabejt, jitneħħa, jinġabar it-torba u mbagħad jiżżarma, jiżżarmaw ix-xriek, travi tal-ħadid u mbagħad wieħed jista' jibqa' jiżarma il il-kantun u dan jerġa' jintuża. Jiġu merfugħa, il-materjal jiġi merfugħ f'żoni apposta u minn hemmhekk jerġgħu jerġgħu jintużaw. Dik hija proċedura waħda li nużaw ħafna drabi f'żoni fejn huma żoni sensittivi, żoni ta' urban conservation area fejn jew kien hemm ammont ta' żarmar li idealment li jsir bl-idej, u mbagħad hemm it-tieni proċedura li huwa attwalment it-twaqqigħ u r-rimi. It-twaqqigħ isir ovvjament tramite makkinarju li huwa ħafna ikbar, il-makkinarju li li jsir jidħol bil-ħajmak u jibda jkisser il-materjal bħal konkos kif ukoll il-ġebel u minn hemmhekk imbagħad jidħol ġo bucket direttament ġo trakk għal barriera. Iż-żewġ proċeduri, x'inhi d-differenza bejn iż-żewġ proċeduri? Hija waħda wieħed iż-żarmar huwa jieħu ħafna iktar ħin biex il-proċess isir waqt li met inti qed twaqqa' bil-himack il-proċess huwa ħafna iktar mgħaġġel jew f'temp iqsar. Bħala trab jew inkonvenjent, iż-żarmar huwa inqas ta' inkonvenjent lill-viċinat filwaqt li bil-himack l-inkonvenjent lejn it-terzi huwa ovvjament iktar, però huwa f'ħin iqsar. Meta wieħed uħ kares ukoll lej dawn il-kosts involuti li huma ħafna ola u differenzi hija kbira, il-kost bej tħott meta inti qed tħott qed terfa' l-affarijiet qed tippustjhom fuq pellets li ma' pellets imbagħad qed jiġu trasportati bil-kawtela lej post fejn dan jiġu merfugħa biex jerġgħu jintużaw għal twaqqigħ ikkontrollat, imma liema twaqqigħ ovvjament wieħed ma jkunx qed joqgħod attent biex ma jxellifx jew ma jtajjarx kantun pereżempju jew jew kwalunkwe materjal ieħor. Il-kost għaż-żarmar huwa ħafna iktar expensive milli

minn attivitajiet bħal kostruzzjoni ta' bini, infrastruttura, demolizzjoni totali jew parzjali tal-bini, kif ukoll il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tat-toroq. Huwa importanti li l-pajjiż jibda jaħdem biex jitbiegħed mill-irdiem u jirriċikla aktar billi sseħħ bidla fil-kultura u fl-imġiba fix-xogħol tat-tħaffir. Temmen li żarmar ta' post jista' jkun prattiku għall-iżviluppaturi kemm minħabba dewmien kif ukoll l-ispejjeż involuti? Il-bidu biex inneħħu din il-problema hija l-ħsieb ta' kif sa żżarma l-post. Ġifieri minflok immorru bil-makkinarju l-kbir u nżarmaw, niftakru qabel ma kellniex dal-makkinarju l-kbir, qabel kellna makkinarju żgħir u għalhekk kien inżarmaw il-ġebel u nerġgħu nużawh xi mkien ieħor. Illum bis-saħħa tal-makkinarju l-kbir x'qed nagħmlu? Qed naraw iktar faċli li naqbdu nitlu bil-makkinarju l-kbir u dan ikisser kollox, ifarrak kollox u nitfuh ġo barriera. Jekk aħna mmorru li din huwa riżorsa, issa ovvjament il-żmien sa jbiddel is-sistema għalfejn għax kif jispiċċa l-bini tal-ġebel li mbagħad jiġi l-bini li għamilna bil-bricks, il-materjali sa jinbidlu ovvjament. Fejn jidħol il-ġebel, dal-ġebel jista' jerġa' jintuża u kien hemm ħafna Fid-dawn, jien ngħid, 35 sena li ili attiv, dejjem smajt li jridu jagħmlu xi ħaġa li l-ġebla jerġgħu jċekknuha, joborxuha, eċċetera eċċetera, imma qatt ma sar xejn. Għedtilna ġifieri għax minħabba l-ispiża. Ġifieri dik hija l-problema naħseb prinċipali, li l-ispiża naraw kif din l-ispiża tiġi parti mill-żarmar tal-proġett. Ġifieri aħna meta nbigħu l-prodott, Ma nbigħux il-prodott biss kif inhu, imma nbigħu il-prodott ukoll bil-żmantal tiegħu. Ġifieri dak huwa importanti wkoll għalfejn biex hu jkun responsabbli ta' biex jerġa' jżarma. Għalfejn? Biex inti meta terġa' tarma, għax issa iktar u iktar jgħaddi ż-żmien se jkollna iktar materjali differenti, fejn qabel kellna materjal wieħed, ġebla, injama u xorok għall-argument, ovvjament Il-soluzzjoni biex niddikomixinjaw il-materjal biex nerġgħu nużawh bħala riżorsa sa tkun iktar challenging. Issa, minħabba dik iċ-challenge, aħna rridu nippreparaw u nippreparaw billi li fil-prezz tal-bejgħ irid ikun hemm imdaħħal ukoll il-prezz biex inżarmaw il-prodott, il-post. X'għandha tkun il-lifespan normali ta' binja? Binja
tal-konkrit tista' sservi ħafna żmien. Aħna għandna konkrit fid-dinja ta' żmien ir-Rumani f'Ruma, ġifieri ħadd ma jista' jgħid li l-konkrit ma huwa xi ħaġa ħażin, huwa ħażin u huwa tajjeb. Jiena naħseb il-konkrit modern jiflaħ 120-130 sena easy. Kont qiegħed fi proġett eh, il-Marsa eh, li kien maħdum bil-konkos eh, fi żmien l-Ingliżi u ġi serviced b'tali mod li jerġa' jservi għal żmien twil. Proġett kien tajjeb, sabiħ u juri kemm post tal-konkrit jista' jiġi fixed, imsewwi, b'tali mod biex jerġa' jintuża għal dak għal dak li kien moħluq. Ovvjament, il-konkos tal-lum jista' jkun konkos li jservi ħafna żmien. Meta l-konkos ma jservix ħames snin u għaxar snin, hija problema ta' standard.
X'inhuma dawn l-istandards li qed issemmi? Illum rajna kambjament fl-istandards, rajna introduzzjoni ta' standards ġodda, sena l-oħra kellna standard ġdid SM 810/2022. Dan l-istandard huwa proprju fuq kif għandna nippjanaw binja ġdida biex innaqqsu d-disposal tagħna fil-futur. Ovvjament, il-futur ta' Binja suppost tkun għal ta' warajna, ġifieri suppost aħna ma nkunux fiha, ġifieri aħna rridu qed nippreparaw xi ħaġa, qed nibnu binja li aħna nkunu x'imkien ieħor u Ovvjament, ta' warajna irdu jaraw kif jeħilsu minnha. Imma minflok jeħilsu minnha, jaraw kif jerġgħu jużawha. Bis-saħħa tagħna din tista' tkun, inkella se jkollhom problema oħra.
Malta trid tħares 'il quddiem biex tinstab soluzzjoni għall-ġid tal-industrija li tant hi importanti għall-ekonomija ta' Malta. Però kemm hu faċli li nsibu dawn is-soluzzjonijiet għall-problemi tal-iskart iġġenerat mill-kostruzzjoni u t-twaqqigħ? U kif nistgħu nimxu 'l quddiem? F'opinjoni tiegħi, la hawn ammont ta' proċeduri u materjali u ideat li wieħed jista' jerġa' juża l-waste material, il-materjal li ntuża li jinġab mit-twaqqigħ u mid-demolizzjoni, jista' jerġa' jintuża billi dan jiġi kkraxxjat, isir f'materjal li huwa żgħir, materjal li huwa fin u jerġa' jiġi format il-kantun billi dan jitħallat b'materjali oħra, f'opinjoni tiegħi dik hija l-aħjar mod kif wieħed jindirizza il-futur ta' dal-pajjiż. Jekk nkunu nistgħu naslu li f'dal-proċess naslu f'sitwazzjoni fejn nistgħu nerġgħu nirriġeneraw dil dal-ġebel minn materjal li aħna llum qed nikkonsidrawh waste, nkunu f'sitwazzjoni fejn nkunu nistgħu nerġgħu innatfu l-imbarazz li aħna armejna, l-materjal li aħna armejna matul iż-żmien u nerġaw naslu f'sitwazzjoni li l-waste ma jaqpax waste iżda jsir materja prima, li ma materja prima mbagħad trid tkun kontrollata, trid tkun użata u trid tkun minn hemmhekk implementata fil-bini l-ġdid. Dan il-proċess biex aħna nimxu l-qoddim ma jistax isir biss mill-iżviluppatur, irid isir ukoll bl-interess u l-involviment tal-gvern, irid isir ukoll bl-interess tal-poplu u rrid isir ukoll bl-interess u l-involviment ta' kulħadd. Ma nemminx li l-qliħ u l-profitt huwa l-unika tarka li aħna rridu nħarsu, iżda rridu nħarsu lej aħna xed natu lura lil dal-pajjiż meta aħna qed nibnu, rridu nħarsu lura li xħanatu u xħanħallu warajna, nemmen li jekk aħna jirnexxielna nintroduċu dan il-proċess fejn wieħed jerġa' jikkrea il-kantun minn materjal li huwa kważi trab, li ovvjament jasal għall-standards rikjesti skont il-bini, ġifieri qed inħarsu lejn il-compressive strength tal-kantun kif ukoll l-insulazzjoni tal-kantun għar-riżolazzjoni ta' barra, inkunu f'sitwazzjoni li tkun ħafna aħjar u nemmen li nkunu tajna soluzzjoni lil dal-pajjiż fej il-waste ma jaqpax waste iżda ħanżidu materja prima oħra fil-proċess tal-bini. Kif jista' jgħin il-gvern? Il-gvern jista' jgħin b'modi varji billi huma inċentivi fiskali, billi huma Imponiment fuq l-iżviluppatur li dan irid juża persentaġġ ta' materjali li rrid jiġi mill-proċeduri riċiklati. Jekk wieħed iħares lej, pereżempju, l-aluminium li jista' jiġi minn binja li twaqqat, il-ħadid li jista' jiġi minn binja li twaqqat, u kif ukoll il-kantun li jista' jew il-briks li jista' jerġa' jiġi ffurmat minn dak l-istess materjal, qed inħarsu lejn inċentivi li wieħed jista' jasal għal dal-proċess biex naslu għal sitwazzjoni aħjar. Nemmen li l-edukazzjoni hija xi ħaġa li trid tibda, trid tibda minn min proċess li aħna rridu nuru lill pajjiż li attwalment hija possibilità li naslu biex nerġgħu inġibu l-iskart minn flok jibqa' skart tal-bini isir materja prima tal-bini u minn hemmhekk nemmen li nkunu tajna soluzzjoni għal problema li iktar mi għaddi żmien iktar qiegħda tikber.
Fl-opinjoni tiegħek x'jistgħu jkunu soluzzjonijiet għal din il-problema? Hemm bżonn indaħlu introduzzjoni ta' makkaniżmi Kif nistgħu nirriċiklaw u min jirriċikla jgawdi. U hawnhekk illum nafu kif daħlet is-sistema tal-fliexken tal-plastik. Sistema bħal din tista' tiġi tiġi introdotta f'Malta u ssolvi ħafna mill-problemi. Għalfejn? Għax inti din ma tkunx imħaddma minn mill-Gvern imma tkun imħaddma minn mill-kuntratturi u hekk għandu jkun. Jiġifieri ma nistgħux nieqfu bl-idea ta' ċentralizzazzjoni imma rdu mmorru għal decentralized fejn kulħadd jikkontrolla s-sistema. Jiġifieri din hija illum it-teknoloġija teżisti, jiġifieri tgħinna t-teknoloġija kif għandna nżommu l- il-karti tagħna u għandna wkoll teknoloġiji fejn aħna nistgħu nirriċiklaw il-materjali u l-materjali kollha jistgħu jiġu riċiklati. Soluzzjoni oħra hija li inti toħloq token fid-dar u tiqpa' magħha. Inti dik it-token maż-żmien tibda tiswa jkollha valur. Illum għandna sitwazzjoni fejn il-prezz imexxi. Ma nistgħu nwaħħlu f'ħadd. Fl-aħħar mill-aħħar, il-klijent jara l-prezz u l-market jimxi fuq dak il-prezz. Għalhekk, l-unika ċans hija li inti toħloq xi ħaġa extra. Aħna kellna ċ-ċertifikati ta' l-EPC. Jien għalija l-EPC idea tajba, imma fir-realtà Il-popolin għadu ma jaf x'inhi l-użu ta' dan il-ċertifikat, ġifieri huwa għaxar snin, qabel għaxar snin, imma qisu għaxar snin ilu bdejna nibbuttaw dan l-EPC, iktar minn qabel, in-nies xorta għadhom ma jarawx il-bżonn tiegħu, ġifieri għalihom jarawh bħala burden. Għandu jkun bħala token u l-unika ċans hija li dat-token intuh valur. U jien naħseb ukoll hemm bżonn jinħoloq token, meta qed nitkellem token ovvjament tidħol il teknoloġija ta' blockchain, fejn dat-token jingħata valur monetarju. Jiġifieri inti awtomatikament toħloq valur fuq xi ħaġa talli inti naqqast l-emissjonijiet tiegħek. Ok, ġifieri jekk inti użajt materjali ġodda, inti għandek bżonn iktar emissjonijiet. Jekk inti tuża materjal li ġa qiegħed jintuża, Ovvjament ta' tuża inqas, mela inti ovvjament gawdi minn dan tip ta' tokens. L-industrija tal-kostruzzjoni qed tiġġenera ammonti kbar ta' skart minn attivitajiet bħal kostruzzjoni ta' bini, infrastruttura, demolizzjoni totali jew parzjali tal-bini, kif ukoll il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tat-toroq. Dan l-iskart iġġenerat minn din l-industrija jammonta għal aktar minn miljun u nofs tunellata fis-sena, li jammonta għal madwar 80 fil-mija tal-iskart totali li jinħoloq kull sena. B'hekk irridu naħdmu id f'id biex insibu s-soluzzjonijiet neċessarji kemm għall-benesseri tagħna lkoll, però mingħajr ma naffettwaw din l-industrija li tant hi importanti għall-ekonomija ta' Malta. Soluzzjoni hemm, ġifieri jien ma nara hi xi hija problema għal soluzzjoni, hija ħaġa biss li għandna bżonn ikollna dik il-grinta li ngħidu Ejja mmorru għal soluzzjoni. U naħseb illum wasal il-ħin kif repetajt qabel eh, li eh, mmorru fuq mejda eh, u qabel ma naslu għal soluzzjoni ma naħorġux minna. Inkella se nimlu kull imkien bil-materjal un bat nitolbu biex immorru fuq il-baħar, ġol-baħar u nibqu sejrenek. Soluzzjoni Nistgħu nsibuha. Ma nsibux li s-soluzzjoni faċli, il-ħafifa, il-faċli. Ma mmorru għas-soluzzjoni t-tajba. Biex nimpruvjaw fejn tidħol eh, demolish. Eh, Niddejja ngħidha. Eh, demolish resource. Aħjar ngħidu hekk.